Бөтен кайгыларны уртаклашып, бөтен шатлыкларны бергәләшеп кичереп яшәдек. Ләкин менә аз комплектлы мәктәптә ничек яшисең бүгенге көндә? Алар нинди үзенчәлеге бар? Яхшы яклары, начар яклары, менә шуларны без белешер өчен Яшел Үзән районының Олы Шурдан авылы мәктәбенә килдек.

Мин мәктәптәш Рим егерме бер ел. Егерме бер ел.
Менә монда шушындый хәл вакытынча укучы белән сез эшлисез. Хәзерге вакытта мин җиде укучы белән эшлим. Менә шундый теге малоконфликтный була бит инде. Әйе. Андый, менә мин аңламыйча сезнең бит инде. Менә әле генә без күрдек әйме, укыганда берничә класс бердә утыра әйме. Алар укыту менә авырлыгы бармы? Юк, без бит инде бүген генә шулай теге бөтен баланы бергә чакырдык, дүрт классны да. Ә күп вакытта безнең икешәр класс укыйбыз бергә. Ул ике классны алдан чакырам, например, беренче класс һәм өченче классны бергә чакырам. Алар белән дәресләрне укыйбыз да, аннан соң да алар кайтып китә и икенче белән дүртенче класс килә. Әмма аларның программасы туры килми бит менә, ничек тегә алды да аңлыйсы теге кемгә нәрсә килеп бетергән. Ну, ә кемнәр бүләбез инде, аларның программалары, темалары шул бит инде. Просто менә кечкенә классларда ул җиңелрәк бирелә, зур классларда андый төгәл, төгәлрәк итеп бирелә, тирәнрәк өйрәнелә. Аннан соң инде теге физкультура, рәсем дәресләрен инде бергәлектә үткәреп җибәрәбез.

Укуы әзерәк бераз аксый инде, но аңгырда тырыша, тырыша, күчереп тә яза. Бу бит менә беренче класста берүзе, әйеме? Әйе. Теге аңа аңлатырга теге программаны шул шул укысын инде, теге башка теге класслар шикелле, зур класслар шикелле, или шул теге аермасы юкмы? Аның бит инде беренче класска җиңелрәк формада аңлатыла. Аңа күбрәк күрсәтергә кирәк, наглядно кирәк әйтергә. Ул бит әле язарга өйрәнә, безгә бит инде балалар

Теге берсе бел бер класс белмәсә, икенче класстан сорый соң, чөнки ул бу балада бу класс темасын тыңлап утыра, алар бер-берсенә әйтеп җибәрәләр инде, аннарын да нан соң теге берсеннән ниеп тә укыйлар. Бәлки теге әйбәтрәк тә аңлыйлардыр дип, үзләрен яшьтәшләре сөйләгәч н дип Шулай, шулай инде, әйе, шулай. Аңлыйлардыр дип, бу психология бит инде. Аннан бер-берсенә ярдәм дә итәләр инде, менә әйдә булышып җибәрәләр дисәң, алар бер-берсенә ярдәм дә итеп төшеп җибәрәләр. Мхм.

Тәҗрибә уртаклашабыз. Теге сораулар кайвакытта бит эш алышында сораулар килеп чыга. Мин инде, минем коллегаларым бар, башка мәктәпләрдә укыта инде, авыл мәктәпләрендә. Мин алар белән сөйләшәбез, ватсап белән, элемтәдә торабыз инде. Яңалыклар белән дә уртаклашабыз. Монысы нәрсә булды аның?
Игътибар зур. Ә?
Монысы туалет инде. Туалет, туалет бу. Җылы туалет.
Дело туалет. Моңынча урамга җөрләр иде. Моңынча урамга җөрләр иде.
Республиканский программа белән менә шундый матур туалетлар ясадылар безгә. Хөкүмәтебез кайбер тар. Теге аз комплектны мәктәпләрне онытмыйлар инде. Булуга да карамастан, бөтен шартлар бар. Менә җылы суы бар, кул җуа торганнары бар, өчәр кабина менә бөтенесе, бөтен шартлар тудырылган. Без бик рәхмәтле. Хөкүмәтебезгә бик рәхмәтле без. Миляша Усмановна, менә инде без укытучы белән сөйләштек инде, ул мәктәптә бер үзенә эшли икән, сез инде директор монда. Менә малокомплектный мәктәп дип санала бит инде. Аз комплектлы мәктәп санала. Мондый мәктәптә теге нинди үзенчәлеге бармы эшләүнең теге? Бар, үзенчәлекләре бик күп аның. Бик күп үзенчәлекләре, бик күп эшләүнең. Әйе. Өйрәнәсең инде аны. Өйрәнерсең. Э, нәрсә белән сез менә очрашасыз эш вакытында? Нинди проблемалар бармы? Ләки бәлки моның плюсы да бардыр бу нинди эшләүнең? Беләсезме, миңа җитәкче буларак аның күбрәк авырлыгы да төшәдер инде. Чөнки зур мәктәпләрнең бит аларның директорның ярдәмчеләре күп. Әйе. Һәр эшне эшләүче кеше бар. Әйе. Ә бездә инде менә бөтен эшне бер директорга эшләргә туры килә. Хуҗалык эшләрендә Бөтен, хәзер бит инде информация заманы, бөтен программалар, бөтенсен үзебезгә урнаштырып, үзебезгә эшләп, менә шул кыенлыгы бар инде аның. Ә балалар өчен мин аны кыен дип әйтмәс идем, аз комплектный мәктәпне. Чөнки бер гаилә, бер гаилә кебек яши балалар. Менә укытучы шулай диде, гаилә кебек яши. Һәр балага аерым ничектер менә якын килү. Ул күп балалы классларда бит инде балага игътибар җитмәскә мөмкин. Әйе. Ә безнең монда һәр бала күз алдында, уч төбендәге кебек. Баланың көн саен нәрсә үзләштергәнен, нәрсә үзләштермәгәнен, нәрсәне белеп бетермәгәнен, аны без инде бик тиз күрәбез. Сез беләсезме сорап тегеләр, нәрсә кирәген? Нәрсә өстендә эшләргә, нинди правиллары, нинди ак әйберләр, ак аралыклар барлыкка килгәнен без аны бик тиз күреп алабыз инде. Әйе. Теге Дахи ясыйбыз баланы дип әйтә алмыйм инде мин. Ул гаиләдән дә тора бит. Әйе. Ул геннардан да тора. Ну, барыбер дә балаларга игътибар күп дип әйтәм инде мин. Балаларга рәхәт укырга. Ул бит менә күп балалы класста теге була бит инде бик көчле лидер балалар була, йомшаграк характерлы, теге белем ягыннан да йомшаграк үзләштерә торган балалар була. Алар ничектер йомылып калалар бит күп Әйе. бала арасында. Ә монда алар юк, алай түгел. Мондалар һәрберсе шәхес. Үз фикерен әйтәләр алар. Без аларны шулай өйрәтәбез дә инде. Фикереңне әйтә бел. Ә сез ничә ел эшлисез мәктәптә? Минме? 40 ел була инде миңа. 40 ел. Ә монда бу Хаман шушы мәктәп инде ул. Мин 82 нче елда математика укытучысы булып шушы мәктәпкә распределение буенча кайттым. Совет заманы бит инде ул распределение. Кайда укыган идегез?
Мин Казан дәүләт педагогия институтының физмат факультетын, физика математика факультетын бетердем. Распределение белән җибәрәләр. Әйе, Математика укытучысы булып кайттым, аннары инде завуч булып эшләдем, аннары инде менә 20 ел инде директор.
Э, ә шул вакыт эчендә теге
Ул вакытта инде без хәлләр бит инде башкачарак булган.
Әйе, ул вакытта без 9 еллык мәктәп, төп гомуми белем бирү мәктәбе иде. Ул вакытта балалар да күп иде, менә күргәнегезчә, хәзер бит инде кабинетлар буш шаулап гөрләп торадыр инде. Безнең максат та шул бит инде. Матур тормышка яраклашкан шәхес тәрбияләү. Ул бит инде ниндидер бизнестамы, бизнесменнар бар инде алар. Зур уңышларга ирешеп кенә аны зур кеше дип әйтеп булмый. Әгәр аның тормышта үз урынын тапкан икән, үзенә ошаган һөнәрне тапкан икән, аның гаиләсе матур икән, димәк, бу менә безнең өчен зур шатлык. Без укытып чыгарган укучылар өчен шундый балалар булу бик зур шатлык менә. Ул мәктәбенең мәктәпнең бала комплектымы, күп укучы укыймы, аның аермасы юк. Юк инде.
Мәктәпнең төп максат бит инде ул безнең укыту гына түгел, тәрбия дә. Укыту, тәрбия бергә үрелеп бара торган процесслар бит инде алар. Укыту тәрбия буенча э, урынбасар була бит әле мәктәптә. Әйе, әйе, әйе. Димәк, сез бу эшне үзегез апарасыз? Үзебез инде үзебез класс җитәкчесе. класс җитәкчесе теге димәк сездән сорау да бит инде теге зур мәктәпләр шулай ук цифрларны гына цифрларны гына аз куябыз меңне куймыйбыз мең ярымны куймыйбыз кечкенә цифрлар куябыз ә эш шул ук эш шул ук инде ул авыр түгелме соң юк хәзер өйрәнгән инде һәрвакыт мөрәҗәгать итәләр мәктәп бармы мал комплектны бар бар күгәй мәктәбе бар бакырчы мәктәбе бар ну берничә бар инде әйе бар бар бар иң мөһиме кеше булсыннар инде әйе шулай шулай шулай шулай мәктәптә монда ул теге